Hem hanumlar jenaplar klanymyzyň arasyndaky TDM turnirimiz moşna dowam edip dur. Pol final oýnumyza geldik we mundan soňam sraz final oýnumyz bolar. Pol finala geçen oýunçylarymyz Pis Rush, Pis Spectre, Pis Agajan, Pis Void we bular birek-birek bilen oýnap finala çykjak oýunçylarydam göreris. Şu wagtdan moment wideony duruzyň we kimler geçer hökman suratda belläp geçiň. Birinji oýnumyz Rush bilen Spectre-niň arasynda bolar. Tak. Ýöne meniň gözümde spektr düşdi, sebäbi oýnuň soňunda indi bilin, gaja gany gyzyp biler, o bolup biler, bu bolup biler, ýöne öz komandadaşyň bilen oýnaşan wagtyň klanyndakyň bilen eýdip ýere atan bolup, eýden bolup, beýden bolup gereksiz pantowkalarda, gereksiz. Da pobedit silneýşi diýeli.

Efiri görýäňizmi? Görýän bolsaňyz atyň. Efiri görýän bolsaňyz atyň. Spectre Rush kim oýny görýär? Efiri kim görüp otyr?

Tak ýokary asypdyraly. Hop. Spektryň joystick gaty gowy. Malades. Malades, malades, malades.

Raş alýar diýe. Bu ses alan ýokmy? Oku gaty gowy diýer. Ok

Gülýänler, raşal edýäňiz, aglaýanlar, spektral edýäňiz. Di başla. Uran idi, uran idi. Bir zat boldy muňa. Spektra göz degdi. Tak, gülýänler, raşal edýäňiz, aglaýanlar, spektral edýäňiz.

Ses alan yok, ses alan yok. Raş ses alan yok. Da, wagt gutarýança diýdim, ýöne bular efiri görýärmi, gören ýokmy, şony bilmedim, düşündiňmi? Aslynda wagt gutarýança oýnamasyny isledim-de. Ýa polfinalda oňat eller öwrenişdi, zaýatdy, oýnasynlar, zaýatsylar.

Awa awa soňuna çenli. Siziňki hem soňuna çenli. Taýyn duruň. Eee Kim geçdi aňara? Void geçdimi? Voidam barmy çatda? Voidede aýdyň hökman suratda. Void bader diýip umyt etýän. Näme şu ok giden ýolara? Bir degse gowy degýär, degmesine wapşe degmeýär o. Soňky 3 minutymyz galdy çak. Soňky 3 minut. Oy oy. Ay. Ses bermän oýnap başlady Spectre. Meniň oýnaýşym ýaly nawçoň janyny ýakmak üçin oýnan wagtynda şeýdip ses bermän oýnasaň gahar elýär-de. Tak köp raşy gördük. Spektri görmedik dogry aýtdyňyz. Oý, oý, oý! Spektriň taktikasynda görelde, görele. Eee, tak, ýigitler. Mundan soňam eee, polfinalyň bir oýny bar, ondan soň final oýnumyz bar. Final oýunda kamerany öçürsem näder?

Näme üçin ok gitmeýär şu ýerde ne? Debilizmda.

Agajan köp bir yerde duruyor da. Orta bilen çepe gidip gidip gelen bolýar welin ýöne

Berlenow okalanowlow gördüňmi jan nirde durdy geçdi mestečkasyna. Aýanyň ysgyny ýok agajanyň. Goýdy göreli. Wah eý, ses alan ýok. Bä agajan pusupdy. E indi e, raş oýnamak, pusup oýnamak her kimiň özüniň taktikasy-da.

Yoptu. Kürtkesine giripdir ha bu. Oy bile.

Ýok, häzir oýnap bolan ýok Emir. Soň TDM turniri bolan wagtynda öňünden habar ederis, kimler registrasiýa etmek isleýän bolsa, hökmany suratda oýnap bolýar şonda. Soňky üç minuda ýaklaşyberdik.

Nu eee zatda void utar diýipdirler. Agajan. Agajan, agajan. Aljyratyr agajan. Goýup ok atyp bilmek face to face de diýeli he. Ustroýstwosy ili je pinginde bir problema bar. Be. Pinkte problem bolup biler. Got to go. Bitti yine gara. Çepe geçti. Özüne çekýär oýunçylary. Özüne çekýär oýunçylary. Iň köp uzak edip bilen ýeri. Çykma çykma öz ýerinden çyksaň bileňä. Gitdi izine. Ay.

Indi aga şuň bu durşy indi e, hiç hili aýdylmady e, pusup oýnamaly, çykyp oýnamaly. Her kim öz oýnaşyny oýnasyn diýdik we her kimiň öz oýnaşyny göreris diýdik. 13-e 12 Spectre Spectre, ey Spectre hem boldy. Void. Void. Çık çık öňe çık öňe çık öňe çık.

Всem udaçi. Öňünden bir aýdyň çat. Kim utar siziň pikiriňizçe? Ikisem nähili oýnamak isleýän bolsalar, hök şök Mansur ata şu şekilde oýnap bilerler. O çykyp oýna, ýatyp oýna, o zatlar gerek ýok. Ýaz ýazas hemme kim özüniň düşünjesini ýazsynda.

Daş döwür aýlanýamy? Krasavçik.

Lan koş yerini ütkeder. Taktikalar. Taktikalar. Uy. Oky gowy deger o. Ýöne slişkim krisaçylyk edip oýnaýar görüş. Krisaçylyk diýip diýende ýapyk oýun edýär-de. Krisaçylyk diýip diýmä gerek ýok. Munda da biraz açyk ýan. Meniň internetim 20 ping. Dörde üç, Şubat Agoş dört, Raş üç. Häzir şundan soňky açkoda Raşy göreris diýen wagtymda sraz ýatyrdy. E, soňky 8-nji minuta girdik çat. Soňky 8-nji minuta girdik. Slişkom tiz oýnadylar o.

biri zaşita, biri raş dedi. A goşun atışam gow. Uron değişi zady. Telefon, iPhone gerek. Raşın kam gow.

Yedi altı. Den gidip bari başlayayım. Näme konkurs?

Patpisçige görä diýipsiň ädi, o jemlendi aýam. Jemledik ony efirde jemledik. UC-leram berildi.

Aý diýsem boldy. Kadesi pesem bar, kades gowam bar, ýöne hemme zadyň başynda samy glan adamçylyk gelýär. Adamçylygyň ýok bolsa şu zatlaryň hemmesi bar bolsun ýok bolsun tapawudy ýok, tolky ýok. Vay vay vay vay vay. Klanyňa girjek. Haýsy oýnaşdyrjak diýen. E bizlerde klana TDM oýnap girmä gerek ýok. Özüniň belli belli şertleri bar. Meniň özümiň Telegram kanalym bar. Klanyň özüniň Telegram kanaly bar. Şu e, TikTok'un zadyny gör. Şapkasyny gör. Glavny sahypasyny.

Malades malades malades. Ujeli lobi haçan diýe ujeli lobi indiki hepde bolmagy mümkin nesip bolsa. Wagtymyz bolan ýagdaýynda. Wagtymyz bolmasa açmarys. Ýene etmekçi nesip bolsa etmekçi. Okay menem diýe. Näme edip ýazdyň?

Bu priýom etmänini öwrenipdir. Priýom etmänini öwrenipdir iki tarapda. Biri ortada, biri gyrada. Vay! Vay!

Razymy sanlaryňyza? Häzir san tutýan, san çykarýan stikerde. 6-dan 10-a çenli çyksa sen utýan, 1-den 5-e çenli çyksa Agoş utýa. Sıkıntı yok. Okey. Bas bura. Let's go. Sebäbi Agoş Krisala oýnada. Pes sanlar oňa düşse.

Yok olsa efiram yapalı indi. Zapis hem durduralı. Olsa turnirde inşallah TDM e, sizin bilen girýäs inşallah nesip bolsa. İn- İnşallah bu subota ya ondan öňki bir bir hepde iki hepde içinde ay- taýynlarys nesip bolsa. Nesip nesip. İnşallah sa- TDM 'den İnşallah. Başlar basar seni hemmämiz bile. İnşallah hemme kimin arasında TDM konkurs etmekçi. Hemmäňize Like atanlar da spasiba. Indi e, kim ýeňdi diýip goýmaly. Bu, munuň içinde Agoş ýeňdi diýip goýmaly-da. Agoş ýeňdi diýip goýýas. We muny sahranit diýen wagtymyzda şo spiskdan görüp bilýäňiz indi. E, men şu gün paýlaşdym-a. Şo taýdan görüp bilýäňiz netijeleri. Normalny saýt ekeni, gaty gowy saýt ekeni. Tüweleme. Krisaçylyk nirden nirä diýen.